Ɔdɔ de nipa bi akɔ nsuhwem. Saa ɔdɔ koro yi ara de nipa bi asi. Hwɛ nea ɔdɔ ayɛ me, ah me deɛ. Ɔdɔ ayɛ me yie, ɔdɔ asiesie me. Ɔsɔfoɔ,
mengu asɔfoɔ nom ase. Dabi, nokorɛ na woka. Mami, ɛna ɔmaa me card sɛ ɛyɛ a memfrɛ no.
Haash, me deɛ ɔdɔ adi m'awu, ɔdɔ adaadaa me.
Ewiase nokorɛ yɛ baako pɛ.
Ɔbaatan ɔwo a ne mma no, ɔdɔ baako na ɔtaa baako. Sɔfo nso, deɛ ɔbɔ afɔdeɛ kɛseɛ no, ɔno na ɔpɛ n'asɛm. Ɛyɛ a na menfa blame mma nnipa no because ɔbɔ adeɛ no a ɔbɔɔ me no ɛna mostly no mede blame no ma no. Onyame nhyira wo sɛ wobɛgye berɛ na wo ne me adi dwumadie. Bɔ mmɔden ara sɛ wo ne me nana yɛ apea. Yɛbɛdi ahyia wɔ dwumadi a yɛato ne din sɛ Hyɛ Nea Ɔdɔ Ayɛ Me. Ɔdɔ,
ɔdɔ. Me dɔfo papa bi, ɛnnɛ nso mama w'akwaaba sɛ Ɔbɔadeɛ adaworoma da ɛnnɛ da yi asan abɛto me ne wo mmienu nyinaa na mede dwumadi a yɛato ne din Hwɛ Deɛ Ɔdɔ Ayɛ Me rebrɛ wo. Me a medi dwumadi yi ho kyea me Me din ara ne Nana Yaa Apea. Wofrɛ me Dede nso a, ɛno nso megye wo so. Mekae wo sɛ N Brown Make Over, ɔno na a make me up a mede to yɛ. W'ase frɛ no 0244510349. Ɔbɛba abɛtwi w'anim, deɛ dwuma a wodie biara no, ɔbɛba na wabɛyɛ wo nso anim ama wo. Tommy Designer nso na adesiane m'ataareɛ ahyɛ me, ɔwɔ Alhaji Kef, Tabora hɔ ara. Ɔse frɛ no Dwumadie a wodi bi a wohia African wear papapaa deɛ, nkɔ ma obiara mpam nkɔ so ma ɔkɔ na Tɔme mpam bi ma wo. Tɔme se frɛ no zero two four six, fifty one, fifty six, six one. Metɔn adeɛ, aba na meba a, wobɛhu nnipa titiriw ɛnnɛ, mede no abrɛ wo.

Mma wakɔ aba biom. Ɛnɛ ɛnyɛ obiaa sɛ yɛ papa. Prophet Emmanuel Badu kɔ bi ɛde ahyia. Papa pakyɛw me ma wakɔ aba ɛbra hwɛ deɛ ɔdɔ ayɛ me dwumadie so. Yɛɛ na.
Mpakyɛw ne te sɛn.
Yesu nti me ho yɛ. Asafo no obiaa ho yɛ. Asafo no kɔ so kama. Yesu nti Da Kristo ase. Papa, ɛnnɛ yɛ topic no yɛ youth fall love, youth, mmaayewa ne mmranteɛ no a yɛ a fall in love no, ɛnnɛ topic no ɛno no. Nti Wadaroma, yɛnte nneɛma bi ase koraa wɔ mmranteɛ ne mmabaawa nketenkete ne wɔn aware, wɔn awe a na aware no agu. Wedding bi a na ano mekɔɔ bi wɔ Kumasi. Papa ɛnkyɛɛ koraa, six months yɛse wɔn akɔ divorce. Nti mente aseɛ. Ɛyɛ sɛ nkorankora no yɛware wɔ nnɛ bikɔ ɛnɛ mmeranteɛ ne mmaayaa no eighteen twenty twenty five na waware ɔkyena nko ara na aware no. Mente aseɛ adɛn nti a na nkorankora no yɛ falling in love saa. Ɛɛ mekyia atiefoɔ nyinaa na ɛne sɛ yɛ nkwadaa nte ɔdɔ ase ɔdɔ nso nni hɔ mma mpanyinfoɔ.
Nkwadaa nte ɔdɔ ase. Ɔdɔ nso nni hɔ mma mpanimfoɔ. Ɔdɔ wɔ hɔ ma nnipa.
Nti ɛnyɛ wo nyini anaasɛ wo sua. Na mmom sɛ wo sua na wo nte ase a, kɔ bi sɛm ansa wahyɛ aseɛ. Papa se kɔ bi sɛm ansa wahyɛ aseɛ. Ɛnyɛ sɛ wo kɔ ayie no ase a wo kɔ hyia abaayewa no a Woahepehepe ne nneɛma no a na wokɔ akɔhwehwɛ no? Dabi koraa, dabi. Papa, mpakyɛ ma yɛn kyekyere mu. Ok.
Ɛne sɛ, sɛ obi, ade bi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ mu no, ɔnte aseɛ a yɛnkɔ mu. Ɛwɔ sɛ wogyae. Ɛsɛ wobisa mu na wote aseɛ ansa woahyɛ aseɛ. Te sɛ camera a ɛsisi m'anim yi, ɛne twa a wɔretwa me yi, ɛsɛ sɛ mekɔgyina ho bi. Mɛtumi adi saa, ɛsɛ sɛ mepɛ sɛ mede twa obi. Sɛ mente aseɛ a. mentumi ɛho mma mfaso ma me kɔ mentumi ho sɛ ne mɛyɛ no mɛgyina ho saa saa na ɔdɔ teɛ ɔdɔ ɛyɛ system yɛwɔ sɛnea ɔde ɔdɔ akwan kɔ oh. yɛwɔ sɛnea ɛkyerɛ ɔdɔ yɛwɔ sɛnea ɛma ɔdɔ ani gye yɛwɔ sɛnea ɛma ɔdɔ ɛwɔ nipa ntɛm ɛtena ase Wo nte ase a woyɛ dɛn kɔ mu bi? Papa, mepɛ sɛ ɔdɔ no a ɛwɔ me mu ma me nua no anaa me maame anaa me hokani no, mepɛ sɛ ɔdɔ no tena ase a, mɛyɛ dɛn? Ɛnti na meka sɛ yɛ wo ho mmara. Barima biara a wopɛ sɛ wodɔ ɔbaa a ɔwɔ nkyɛn no, sɛ wo yere, sɛ ɔbaa a woahyia no a wopɛ sɛ woware no, yɛ wo ho amammerɛ wɔ hɔ. Na deɛ ɛdi kan ne sɛ, yɛnhwɛ ne tebea.
Yɛnhwɛ nipa no tebea na yɛadɔ no. Dabi, because obi a wobɛtumi ahu no nnɛ, ne tebea nyɛ nso wobɛtumi asesa no. Yɛnhwɛ ne tebea, yɛnhwɛ sukuu a ɔkɔ, yɛnhwɛ, ɛno no ɛyɛ ɛyɛ additional, but saa nipa no ɛna wohia no for abrabɔ. Oh, okay.
You need the person before any other thing. Na two, deɛ mɛ ɔdɔ bɛtumi atena ase ne sɛ, nipa no wanya no no, na apɛ sɛ ɔdɔ no ne ɔnante no, Wɔma no kwan ma ɔbɛtumi akyerɛ no adeɛ. Ɔyɛ is is she teachable? Ɔyɛ obi a ɔbɛ ɔbɛ ɔka n'asɛm a ɔyɛ okay. Ɔbaa bi a ɔnya na ɔka n'asɛm mm na ɔmoa ɔka n'asɛm ɔtwe ne ho ɔka n'asɛm daabi ɔdɔ nyɛ yie. Ɔdɔ bɛ fight saa unteachability no. Nti ɛno nso ho hia. Three sɛ ɔbaa pɛ sɛ nka bɛrima dɔ no a. Onsua sɛ, sɛbsɛbe ahoni, obedi ne ho ni. A obeye neat.
Neat,
onsua, onsua paa. Papa mpakyɛw me ba papa se sɛ wopɛ sɛ wo ho ka ni dɔ wo a yɛ neat yɛ neat papa ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛ mu. Papa, sɛ me dwareɛ, mahyɛ ataadeɛ, matwi m'ani, me ho ayɛ fɛ, mabɔ me ti. Ɛɛ deɛ ɛhia paa wɔ nipa ho ɛne sɛnt. sɛ ɛyɛ kama. Enti barima no huu nipadua no fi ne tirim kɔsi ne nan ase na baabi ayɛ neat a, watɔ no awie. Ɔkɔhyia ɔbaa foforɔ na ɔno nte sɛ wo a, ɔbaa korɔ no ntumi nyɛ nyɛ te sɛ wo da, ɔnnya wo so adeɛ a wonya no da. Papa mate, mhm. but sɛ um, metie ne yie mhm. deɛ a, mhm. na kyerɛ sɛ wɔba bɛsia, ɛni sɛ ɔma sent ɛba wo ho. Dabi.
Na me ho ahwam. Biribiara yɛ pɛfɛt. Na ebia me mpa so agorɔ bi, nneɛma bi nkɔ yie a, ɛwɔ sɛ wɔdɔ me. Meboa? Anaa ɛnni sɛ wɔdɔ me?
Ɔdɔ no, you see, ɔdɔ, ne problem ne sɛ, ɔyɛ either sɛ wobɛ increase anaa wa decrease. Biribi nkɔ yie biara bɛ decrease no. Biribi a ɛkɔ yie biara bɛ increase no. Nti ɔdɔ nyɛ stable. Ɔdɔ no ɔba a ɔba sɛ ɔbɛtena. Ba woyɛ biribi a ɛnkɔ yie a wa decrease. Woyɛ biribi a ɛkɔ yie a wa increase. Ɛna wo nso wompɛ sɛ wobɛ biribi a ɛbɛkɔ yie ɔbɛ increase deɛ ɛne ɔbɛ decrease. Nti ɛsɛ sɛ the body of the woman no yɛ neat after no ɛsɛ ne environment ɛyɛ neat after no ɛsɛ ne bedroom ɛyɛ neat after no ɛsɛ sɛ ɔyɛ obi ɔtumi yɛ aduane ɛma bɛrima no after no ɛsɛ sɛ ɔnte ɛsɛ sɛ ɔnware sunsum ɔware nipa. Enti ɔnhwɛ sɛ baabi a obepue biara no, n'appearance kasa ma no. Mma no.
Papa se ɔbaa, ma w'appearance na ɛnkasa mma wo. Enti papa, kyerɛ me biribi kakra fa awareɛ ho fa saa. Mma ɔbaa nte aseɛ sɛ W'ahemfie ne w'agyapadeɛ a wode kɔ awareɛ. Yɛwɔ biribi a wowɔ bi a, bata no ne deɛ ɛma ɛdi mu. W'ahemfie yɛ hwam a, bɛrima bɛba saa. Te sɛ aduane a ɛdɛ, nnipa kɔtɔ a, wobɛtɔ adi saa. Yɛwɔ bɛrima bi wɔ hɔ a, ɔwaree o, but ɔbaa no a ɔfaa no wɔ ne mmeranteberɛ mu no ne sɛdeɛ ɔbaa no yɛ ne ho ne sɛdeɛ ne ho yɛ yɛ no nti no, waware nso still n'ani san di n'akyi. Papa w'asɛm a woka yi mente aseɛ. Mefa no sɛ woabɛware me. Meyɛ ɔbabunu. Ebi koraa memfaa bɛrima da. Ɛna papa me ne wo atena na yɛawowo awowo wo ntaafoɔ ne ahenasa nyinaa ma wo baanum nsia. Na papa ɛhɔ no abue kakra na antumi ankyerɛ nti ɛwɔ sɛ me kunu dɔfoɔ a mebu wo ɛwɔ sɛ wokɔfa deɛ ɛkyeɛ biom wɔ aberɛ a wo ara nso na wama no ayɛ loose. Ɛsɛ me mma no nyɛ loose Mema mema no yɛ loose for a a temporal nti ɛsɛ sɛ ɔbaa no hwehwɛ adeɛ ɔno nso bɛyɛ ama asa aka atom na akye.
Papa se hwehwɛ adeɛ a wobɛyɛ bɛma no asan a aka atom na ɛhɔ no ayɛ dɛn? akye. Yɛrekɔ akɔtɔn adeɛ aba, yɛbaeɛ hɔ no papa bɛkyerɛ yɛn mu yie paa. Merekɔ so akae wo sɛ. N. Brown, N. Brown, hwɛ m'anim a mede te hɔ. Bɔ mmɔden ara na frɛ no. Ɔbɛyɛ bi ama wo fɛfɛfɛfɛfɛfɛ. Woyɛ ready? Dwumadie a wodie biara wopɛ sɛ w'anim tɔ so deɛ, bɔ mmɔden ara frɛ N. Brown, 0244 51 0349. Tommy Designer, ɔno nso wɔ Alhaji Tabora, Kef hɔ ara. Ɔse frɛ no, 0246.

Mema wakɔ aba bio, moayɛ adeɛ sɛ watwɛn me ɛsiane sɛ nnɛ yɛretie nsɛm, woantwɛn me ammrɛ angu kwa. Papa, mema wakɔ aba bio, sesei baabi a yɛaduru no, yɛpɛ sɛ yɛbɔwura asafo no mu. Papa, wowɔ ɔdɔ? Wose mewɔ ɔdɔ? Ɔdɔ. Ɛmma nipa. Ɛmma nipa. Yes, that's what I live for. Me me secrets yɛ two pɛ. Love God, love men. Oh, ɛmɛfa nsɛm mmiɛnsa. Love God, love yourself, love men. Papa mmoa me nim sɛnti a me bisaa no saa o wɔ wɔ dɔ wɔ tema ma nipa biaa wɔ wɔ asase yi so me dɔfo onyiyim. Mate sɛ papa wo wɔ dɔ kyɛ nneɛma kyɛ sɛ Wotumi piki wɔ bi from nowhere na wo boa no wonnim no baabiaa papa wo secret paa ne sɛ yɛ wotumi boa nipa wɔ kwan wia wo kyɛ nneɛma wo kyɛ cars na kyɛ sɛ. Wodɔ nyame a wodɔ nipa God kɔ bless nyame mu you na nipa pie firi baeɛ God bless wodɔ you. nyame adɔ nipa that's all wontumi nka nkyerɛ sɛ nyame sɛ wodɔ no yesu se mo se me sɛ modɔ me ma no kɛkɛ. Wo nnwuma wɔ he? Nti wonte Yesu se meda afiase no, woammɛhwɛ me? Ɔse, ah, ɛde na ɛkyerɛ, ɔse sɛnea woyɛ maa onua no woayɛ ama me. Nti medɔ Nyame ɛsɛ medɔ nipa. That's all. Nyame nhyira wo. Papa se ɔdɔ Nyame nti no, ɛwɔ sɛ ɔdɔ nipa. Me nua sɔfo, me nua ba, me maame, me papa, nti wodɔ Nyame no wodɔ nnipa biaa anaa? Asɔfoe, Mepa mo kyew mo nyinaa mo dɔ obiaa sɛdeɛ ɛyɛ papa Rev Badu Kobi ɔdɔ obiaa papa wɔ dɔ sononko de ma nipa biaa menim deɛ mɛho menim nea mate mesrɛw kɔ soa ne dɔ obiaa asɔfoɔ ma mo nyɛ nyiyimu. Mma mo nsam nka sɛ wei deɛ ɔtua ne tithe, wei deɛ ɔbɔ afɔdeɛ kɛseɛ. Obi wɔ hɔnom a ɔnya a ɔbɛyɛ nso honhom pɛ honam yɛ mmerɛ. Papa nni wo saa, sɛdeɛ woteɛ biara ɔno deɛ ɔdɔ, ɔse ɔdɔ Nyame nti ɔdɔ nipa biara. Nti wo nso bɔ mmɔden dɔ nipa biara. Papa nti ɛwɔ sɛ me nso medɔ nipa biara, me a menyɛ sɔfo no, sɛ me deɛ menyɛ sɔfo o. Ɔdɔ ma wɔ hɔ ma yɛn nyinaa. Nti na mekaa sɛ, Yɛnyini ne ayɛ ɔdɔ, yɛnyɛ young nso ne ayɛ ɔdɔ. Ɔdɔ wɔ hɔ ma nnipa nyinaa. Nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔ ɔdɔ nhyehyɛdeɛ mu a, ɛsɛ sɛ ɔte ɔdɔ ase. Ɔdɔ sɛ, yes, yɛdɔ yɛn nyinaa yɛ ho, na mmom ɔdɔ nyini, ɔdɔ so te. Nti sɛ ɔpɛ sɛ obi dɔ wo na ɔdɔ no nyini a, na ɛwɔ deɛ ɛyɛ. Papa, obi wɔ hɔ a wobɛdɔ no ayɛ no papa saa but. Da kokoraa nni hɔ a ɔbɛ appreciate wo papa no. Nti ɔbɛma wo dɔ no so ate.
Wonkae deɛ wayɛ ama no. Wohu sɛ woyɛ adeɛ ma obi na sɛ nipa no ani sɔ a, ɛma wokɔ so yɛ. Na me nni bi but me m'ataadeɛ baako anaa me takusi mpoa bi me de da ɔdɔ adi kyerɛ wo na wo sɛ ɛno saa no, maa no obiam a, menyɛɛ bɔne wɔ Awurade mu anaa? Ɔdɔ wo ho amammerɛ sɛdeɛ medii kan kaeɛ no. Sɛ medɔ wo a, Ɛsɛ ɔnso nya ayi ɛ nnaseɛ ɛde ma me. Metaa ka asem sɛ mma bebree ɔmo awareɛ no ɛfiri ɔmo nsa na ɛyɛ ɔmo a ɛnnie. Sɛ mmaa bɛyɛ sɛ fifty gu hɔ na bɛɛma akɔ twi so wo nkoaa no, da no ase. Ɔde bu ama wo, da no ase. Na woantumi anda no ase a, ɔbi bɛda no ase. Agye. Agye. A ɛba saa me sɔfoɔ me pene so ɔngye because Ɔngye w'awareɛ. ade adeɛ no womfata, wofata a ka wobɛhu sɛnea wobɛgye ade no agyina hɔ. You are right papa nyame nhyira wo papa yi na metie ne sɛ mede kɔ adwendwen mu deɛ biribi a bɛrima bɛyɛ ama wo biara ɔyɛ wo kuna wɔ sɛ ɔda no ase yes ɔno ɔda wie kora ha ne sɛ ɔda no ase sɛ mpo ama me ho asɛ pɛ that is it na bɛrima biara nso nso no sɛ moda wie na ɔbaa no ɛkɔ nso wagyapadeɛ hu na ɔpepa ho ma wo sɛ ɔda no ase me nua bɛrima ɔne ɔyere da wie a ɔda no ase Ɛnyɛ me na meka o. Papa odiyifoɔ kɛsie paa na ɛka ɔses bɛɛma wo ne wo yere da wie a anaa wo mpena mpo no ɔma ho kwan na wo sɛpɛ wo ho wie a da no ase ɔbaa wo nso so wo ne bɛɛma no da wie a deɛ ɛwɔ sɛ wo yɛ no w'asɛdeɛ no pepa ho yɛ biribi aka ma wo wie a honey thank you very much I love you na ama awareɛ no ayɛ dɛn asɔ nyɛ sɛ owie yɛ a obi kora tumi ka sɛ

Nokorɛsini ba. Shh that's the truth. Nka nkyerɛ wo partner sɛ. Dabi nka nkyerɛ wo ti deɛ ɔboro so sɛ woyɛ wia na wakata so dabi ɛnyɛ nidie ɛnyɛ obuo.
Ɛnyɛ anidie ɛna ɛnyɛ obuo sɛ bɛɛma wo ne ɔbaa wo ne wo kunu te hɔ na ɔpɛ sɛ ɔba wo nkyɛn sɛ wabre mpo a pɛ asɛm deɛ ka kyerɛ nka nkyerɛ no sɛ me deɛ meda yɛ wo deɛ wo wia na wo deɛ wode ɛyi ntoma no akata so ɛno nso so deɛ ɛne sɛ Papa sɛ nyansa ayɛ saa ɔyɛ kurasini ɛka kyerɛ plane papa nye plane fa
bɛrima so na ɔyɛ dɛ wie na wɔanna no ase a wo nso so ɔsɛ woyɛ woyɛ gyimfoɔ manyɛ me na meka yɛ ɛno nye plane fa ɛno nso nye
enti na ɛho bɛhia sɛ na ɔtwe bi a wobɛbɔ mmɔden a na watwe abɛn wɔ television na watie hwɛ deɛ ɔdɔ ayɛ me tie na hwɛ yɛwɔ bebree yɛ dɛn ɛma wo Adiyifoɔ akɛseɛ akɛseɛ ne ɛne wɔn yɛɛ adwuma wɔ kurom a, wɔyɛ diyifoɔ kɛseɛ pa ara. Wɔkaeɛ ara na ɛda mu. Wiɛ, mewie na moagye me me me nkɔmhyɛ kɛseɛ pa ara ansa na makɔ. Papa, Ɔhemaa.
woaka bebree akyerɛ yɛn. Ɛnnɛ yi me, matu me ho fo. Megye di sɛ me nua no a ɔwɔ fie no nso no, wayɛ dɛn? Wanya bi atu ne ho fo, ɛsiane sɛ nneɛma bebree wɔ hɔnom a yɛn anim ɛno na ɛgu yɛn awareɛ no nti papa nyame nhyira wo. Papa na mekɔ so ara gyina baabi a yɛsɛ ɔtomfoɔ bɔ hɔ pampan no ɛhɔ hia no awareɛ no a ɛnɛ ɛgu no papa ɛyɛ too much wokɔ court paa a mese mmeranteɛ ne mmaayewa no nti yɛnya yɛawareɛ anaa anaasɛ ansa na mɛware bɛrima no. Ɔwɔ sɛ minyini na minya suahu, minya nyansa, anaasɛ wɔdɔ me na me mu no na wɔnware me na afei minsiesie m'ahemfie ne me baabi baabi yie mfa ma no? Ɛɛ, barima no a ɔrekɔ awareɛ mu no, ɛsɛ ɔsua barima asɛdeɛ. Ɔbaa no a ɔrekɔ awareɛ no mu, ɛsɛ ɔsua ɔbaa asɛdeɛ. Oh, okay.
Ɛnna nyɛ sɛ yɛsua nko a, yɛsua yɛ. Yɛsua yɛ. Na bebree kɔn mu ntumi nyɛ den. Ɛno na egu awareɛ no.
Sua barima asɛdeɛ, sua ɔbaa asɛdeɛ ansa na wo nso woakɔ awareɛ no. W'awareɛ no atumi ayɛ fɛfɛɛfɛ ama wo. Me dɔfo, nnipa bi ahia afutuo wɔ abrabɔ mu. Seesei papa ɛreba abɛtu yɛ fo. Wɔ baabi baabi baabiaa wate aseɛ nti ɛnsɔre papa Hemaa. sese yɛhia wafotuo fa wura baabi Yɛ a. generation a yɛwɔ no ɔmo mpɛ adesua ɔmo mpɛ afotuo sɛ wiase wopɛ sɛ wotena ase kyɛ wɔ biribiaa mu a gye ho adesua gye ho afotuo saa nneɛma mmienu wei Oh ok. gye ho adesua gye ho afotuo sɛ wogye ho adesua gye ho afotuo a Hɛ, biribi nni asase so a ebetumi asi wo kwan da na ama wo ho ntɔ wo. Enti wɔn a wɔpɛ ɔdɔ ho asɛm no, wɔnkɔgye ɔdɔ ho adesua, wɔngye ɔdɔ ho afotuo. Wɔn a wɔmpɛ yiedie no, wɔnkɔgye yiedie ho adesua, yiedie ho afotuo. Saa nneɛma mmienu na combine na learning and advice. Wawie. Life, ɛno na ɛguarde no. Asɛm nyinaa no no. Papa se gye ho adesua. Sua ho adeɛ na gye ho afotuo, na woyɛ saa a, ɛbɛma nneɛma akɔ yie ama wo. Na mekɔ so ara kae wo sɛ N. Brown, ɔno na a make me app fɛfɛɛfɛ yi a mede te ha yi. Frɛ no 0244 51 03 Nine, Ɔbɛba na wabɛyɛ w'anim ama na wode adi wo dwuma. Tommy Kill Faction Design ɔno nso na apam ataade yi. Kɔ na ɔndesiane bi mma wo, African wear deɛ wosiane ne ho a na wokɔhyɛ ngu so. Wowɔ Alhaji Tabora. Bɔ mmɔden ara na kɔ Tommy hɔnom, ataade a wopɛ biara ɔbɛpam ama wo. Wobɛtumi afrɛ Tommy wɔ zero two four six, fifty one, fifty six, sixty one. Ɔbɔadeɛ de adom dom yɛ a, dasɛnɛ. yɛbɛsan ahyia papa yɛdaase sɛ yɛto nsa frɛ wo na waba nyame nhyira wo me din ara ne nana yaa apia makra ɔdasɛ nɛ yɛbɛhyia.
Ɔdɔ de nipa bi akɔ nsohwem saa ɔdɔ kuru yi ara de nipa bi asi neɛyɛ.